21 The Chin Time zohtu la ngaitu nan zate nan kut kan in tlaih ṭhan hna. Thawng chimnak kan thawk ṭhan la. KNU-Muro peng meithla nihleinga tiangah sac ralkap le KNLA kar i dohnak voiza le voi sawmriat le voiruk a chuak i sac ralkap minung sawmriat le pariat an thihnak kong. Dimawsu khuapi chung kahdohnak ah sac ralkap pathum an thihnak kong. Thingkiak nih ralzam pakhat a nan i a nunnak a liamnak kong. Vaurong zunthil nih ambulance motor an cawknak kong.

KNU Muraw peng meithla nihlei nga tiangah sac le KNLA kar i dohnak voiza le voi sawmriat le voiruk a chuak i sac ralkap minung sawmriat le pariat an thi. KNU battalion panga hmunhma a simi Muraw Phapum peng ah ramri lonh in a vun luh hnawhtu sac ralkap le BGF phu fonh hna cu KNLA nih an kah hna. Meithla nikhat in nihleinga tiangah i kahdohnak, voiza le voi sawmriat le voiruk a chuak i sac ralkap minung sawmriat le pariat an thi i minung sawmruk le pariat nih hliam an tuar tiah KNU sinin theih a si. sac ralkap motor pathum an hrawh i chekthlatnak an tuahnak hmun pakhat zong an hrawhpiak fawn hna. Nihlei nga chung i idohnak ah hin KNLA lei in minung pahnih an nunnak a liam i minung pahnih an i hliam tiah KNU battalion panga nih thawng an thanhnak in theih a si. SAC le BGF phu fonh nih mipi umnak khua hna ah hriamngan in voi zat sarih le voi kul le voi riat angka Khuami minung pakhat a thi, minung pariat nih hliam an tuar tiah muraw thawngzamhnak in kan theih. Dimawhsu khuapi chung kahdohnak ah sac ralkap pathum an thi. Kareni ram Dimawhsu khuapi ah sac ralkap le mipi ralkap kahdohnak ah sac ralkap lei in minung pathum an thi tiah KNDF battalion Hleikua nih thawng an thanh. Meithla ni hleisarih ah Kareni ram Dimawsu khuapi market pawngah aa rak chuakmi sac ralkap hna le KNDF hna cu suimilam pahnih chung hrawng an i kap tiah theih a si. Cu kahdohnak ahcun sac ralkap lei in minung an thi tiah KNDF nih cun an langhter. Cun meithla na hlei li lio zongah Prusu khuapi ah kahdohnak a chuak i sac ralkap pathum an thi i hriamnam, meithal, kuan le bom kan lak khawh tiah KNDF battalion hleiruk nih an langhter. Thingkiak nih ralzaam pakhat a nenh i a nunnak a liam. Kalemih peng ah kum hleikua nu ngakchia pakhat cu ruahsur le thlihran ruangah a kiakmi thenge nih a nanh caah a nunnak a liam tiah theih a si. Natchaung khua ralzaam camp ah meithla ni hlei sarih chunhnu suimilam pahnih le cheu hrawngah thlifak ngaiin a hran ruangah ralzaam hna umnak cungah a ummi thenge a kiakmi nih an buk a nenh. Buk chungah a ummi nu ngakchia kum hleili simi mah yuhhlaindin a nunnak a liam. A ṭapa he thing nih cun a tlakhnawh ko hna nain a ṭapa tu cu fak in ai hliam lo. Ralzam umnak hmun ah sii a um lo ruangah le thil a can le cangka mawṭaw in kalpi colhnak a um lo ruangah a nunnak a liam hi a si ko tiah khuami pakhat nih a chim. Thlifak tuk a hran ruangah ralzaam buk zeimawzat a rawk ti zong a chimchep. Vaurawng zumthil nih ambulance motor an cawk. Ramleh miphun caah ral a do i hliam a tuarmi hna nih rianrang ngaiin sizung an phanh khawhnak lai ambulance motor cu cawk a si cang. Hi motor hi CRCM Aizawl hrambunh hliamtuar damlo zohkhenhtu bu nih an tlaih lai tiah theih a si. kan miphun zawnruahnak le dawtnak he raltuknak ah hliam a tuarmi hna nih rianrang tein sizung ṭha an phanh khawhnak ding caah tiin mipi nih mipi nih nan kut nan kan samhpiakmi dola a chuakmi in mizaw phurhnak cu vaurong nih tlamtling tein kan cawk cang. Mah mizaw phurhnak motor hi Aizawl hrambunh CRCM kan mizaw vialte a zohkhenhtu bu nih an zohkhenh lai. Mipi chaw le va petu vialte Bawipa nih a let za in thluachuahnak in pe chin ko hna seh tiah Vaurawng Zun Thil Phu in Lalsiam Mawi nih a Facebook ah a langhter. China Myanmar ramri can khiah um loin luhchuah a ngah cang. China Myanmar ramhnih kar chawlehthalnak ah a biapimi Muse Jean Sancho keih cu May ni hleiruk in an on ṭhan cang tiah theih a si. May ni hleiruk in keih hi an on ṭhan cang i Myanmar ram chungin thilphur motor pawl zong China ram ah an lut kho cang. Asinain motor mawngtu laisan kha midang min in mawngh in luh a si. Mah mawṭaw mah tein mawngh khawh a si lo. Kawlram mawṭaw mawngtu cu keih ah an tang lai i a mawṭaw kha China driver license an ngeimi nih China ram ah an luhpi lai. Mawṭaw pakhat in mawṭaw dang ah ṭhial a hau ti lai lo tiah U Min Ting nih a chim. China thilphur mawṭaw lawng i rinh khawh lioah thil man a fak tukmi kha Myanmar ram in mawṭaw a luh khawh cang tikah thil man tampi a ṭum lai tiah ruahchannak zong a um tiah a chimchep. Kanpalep peng ah tenda rianṭuan an um ruangah nikhiah um loin lam an kham. Kanpale peng ah company tender rianṭuan an um ruangah Cindwe peng ah motor le bike kal ni rikhiah um loin mei ni hlei ruk in lam an khamnak kong cu CDF Kanpalet nih mei ni hlei nga ah theihternak an tuah. Company pakhat nih Lawngsi le Cindwe lam ka ṭaya tuah ding rian an ṭuan ti kan theih. Tu bantuk caan lioah ṭenda rian ṭuan lo dingin mipi theihternak ca kan chuah cang. Cindrei khuachung mi tam deuh cu mipi lam ah an ṭang lo. sac ralkap kut tang i rianṭuan kho peng dingin rian an ṭuan ti kan theih i lung a nuam lo ngai tiah CDF Kampala ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. A hlan ah Cindrei khuachung ah sac ralkap motor pahleiruk a phan i khuachung mi faang an pek hna. a lengnak in man ol tein an cawkter hna tiah theih a si. Cindroi khua hi inn zahnih le sawmriat a um i sac ralkap lei ṭang an si lo hmanh ah dohkalh lotu pawl zatuak sawmsarihnak tam an um tiah theih a si. Ṭenda rian ṭuan lo ding in Kampala peng ah December ni hleiruk thonghnih kul le khat ah CDF Kampala nih mipi theihternak ca an rak chuah cang. September ni sawmthum thonghnih kul le khat le April ni khat thonghnih kul le hnih ah Chin ramkulh mipi ralkap fonh CJDC zong nih company pawl tender rianṭuan lo ding in theihternak an rak tuah cang. 21 the Chin Times zohtu le ngaitu nan zate cungah kan i lawm.